Исәнмесез, Татарстан хәбәрләрен бүгін сезгә Гөлназ Гыйниятова җиткерер, аларның кайберләре белән алдан танышып китегез. Бер тәүлек вакыт калды, Казан яхшы хәбәр көтә. Иртәгә Брюссельдә универсиада узачак шәһәр исемен игълан итәләр. Йортларга капиталь ремонт ясаучы предприятиеләр иләк аша үткәрелә. 77 фирма аукцион аша узмаган. Бетмәс төкәмәс бөкеләр башкаланың Ленин һәм Киров дамбаларында берничә сәгатькә хәрәкәт туктатылды. Әлеге уку йортын Африкада да беләләр. Аксакал вузга бүген 135 еллыгы уңаена машина тапшырдылар. Мичкәдәге балны бер кашык дегет министр урынбасары кәефен бер камаз чүп төшерә. Республикадагы чисталык вертолеттан тикшерелде. Автобус һәм тәмле күчтәнәчләр балаларны яклау көне уңаеннан социаль приюттагылар шундый бүләк иясе. Әлеге һәм башка яңалыклар Татарстан хәбәрләренең төп чыгарылышында 20 сәгатьтә карамый калмагыз.
Адәм белән Фуат Афшунда Йолдыз һәм Сирен Шараповлар гаиләсе. Сарман районына Казаннан журналист Йолдыз килеп төшә. Кала кунагын кунак итү һәм озатып җибәрү комсомол секретаре Сиренгә йөкләнә. Әлеге танышудан соң алар бүдән аерылмыйлар. Аларның исемнәре дә туры килгән шул, Сирень һәм Йолдыз. Мин аның күзләренә Чумдым, менә чын мәгънәсендә, күзләрендә, күзләрендә калдым. Димәк, ул сезгә беренче күрүдә үк тәэсир итте, ошады. Әйе, беренче күрүдә ошады.
Мин хәтта аны аңлатып та бетерә алмыйм. Ә менә ул сезне беренче күргәч тә ошатты микән? Юк. Башта сез аны ошаткач, аны үзегезгә каратырга кирәк була бит инде. Мин алай караттым да дип әйтә алмыйм. Мин бары тик күңелемне ачып, Ә аның янында гына йөрдем. Самими икәнлегемне белде ул минем. Бала, бала җанлы икәнлекне аңлады, менә шушыларны аңлады һәм рәхмәт санлады.
Йолдыз апа, менә үзегез ничек исәплисез? Егет кызны күбрәк яратырга тиешме, кыз егетнеме өйләнешкәндә? Мин уйлыйм, кызлар мәхәббәте көчлерәктер диеп. Бәлки көчлерәк булырга тиеш дип. Әйе, көчлерәк булырга тиеш.
Менә шушындый гаиләләр сакланып кала торганнардыр дип уйлыйм. Чөнки ир-ат, ир-ат бит инде ул болай да хискә саранрак җан иясе, әйме? Шуңа, ә ул менә үзен яратканны белгәч, ул кешелекне, ул барыбер ничек тә булса җавап бирергә тырыша. Димәк, сез хатын-кызын күбрәк ярату. Хатын-кызы күбрәк яратырга тиеш дип уйлыйм. Мин, мин гомумән, хәзер улларыма да шулай дип әйтәм. Без яратабыз диеп, теге үзегезне хөрмәт итмәгән, яратмаган кызлар янында йөрмәгез, зинһар, дим. Үзегез, үзегезне яраттыра алыгыз. Яраттыра алу тоже зур әйбер бит ул. Аның өчен теләсә кемне бит яратмыйлар. Менә, мәсәлән, мин Сиринны нигә яраттым? Ул эчми, ул тартмый, әйеме? Хәзер менә улларыма әйтәм, менә яраттыра белегез сез кызлардан. Яраттыру өчен нәрсә дә булса эшләгез менә. Яхшылык эшлисез менә анда. Ә, кызлар яратса, алар ул мәңгелеккә. Мин мин күп гаиләләрне беләм. Менә хатын-кыз өзелеп яратса, ул менә хөрмәт итсә, ул бит ничектер бер дә начарлык та эшлисе килми, бер дә үпкәләттерәсе дә килми, гел яхшылык кына эшләп торасы килә бит инде ул яраткач, әйме. Без бит инде үсигез дә әйләнешмәдек. Гаиләнең кадерен белергә өйрәнеп, өйрәнгәч кенә өйләнештек без. Безне язмыш шулай гына очраштырды. Димәк, хатын-кыз яратса, ирне дә гашыйк итә ала булып чыга инде бу. Әйе, мин шулай дип уйлыйм. Менә хатын буларак ниндирәк ул? Ниндирәк хатын-кыз, ниндирәк хуҗабикә ул, Йолдыз апа?
Хатын буларак, без бит нинди яраклар тыш баш бирмәскә нирәк. Ә ул хатын-кыз мишәр ягы ул гөпшем шундый халык. Баш бирмәстәй. Ну, хатын буларак та, әни буларак та тормыш әйбәт булсын өчен тырыша инде, анысы сүздә.
Өйләнешкәндә бит инде нәрсәдер җитми дә, нәрсәдер булмый да, андый проблемалар булдымы сезнең? Юк, алай бөтенесе җиткән иде бугай инде безнең. Хатын-кыз бик таләпчән була бит инде ул. Мин алай артык таләпчәндер дип уйламыйм үземне. Мин күп сорамыйм. Миңа җитә. Аның үзенең исән булуы, шушы минем янда йөрүе. Акча, акча дип тә, ни дип тә. Мин, мин бик хатын-кыз да түгел бугай. Юлай дисез. Менә шушылай инде. Байлыкка да бик артык кызыкмыйм. Башка төрлерәк мин барыбер.
Үзгәртергә тырыштыгызмы бер-берегезне, әллә ничек баршай гына кабул иттегезме? Үзгәртеп,
үзгәртеп булмый тора инде ул бер-береңнең характерын. Шул менә анда инде ияләшергә бер-береңә. Ияләшергәме или Яки аерылырга, яки ияләшергә, ин. Да. Йолдыз апа, менә бүген көндә сезнең биш балагыз бар. Малай арты малай алып кайткансыз. Курыкмадыгызмы соң? Хәзерге көндә Карап сезгә гаҗәпләнүчеләр күпме? Үзегезгә әйтәләрме? Гайри гаҗәп әйбер юк монда. Һәр гаиләдә шулай булырга тиеш ул. Бер дә, нигә хәзер менә ике генә бала табалар? Нигә Россиядә бала ярым гына туры килә гаиләләргә? Өч гаиләнең берсе баласыз, бөтенләй баласыз. Чөнки карьера дип, акча дип, теге кайчан да вакыт җиткәнен көтеп торалар инде. Ләкин Ходайдан вакыт җитсә, миңа калса, теге, бәлки, аларга да җиткәндер, ләкин алар менә барыбер табигатькә дә ничектер каршы киләләр кебек миңа. Һәм ник, семья дигән сүзнең үзендә дә. Семья бит, җиде мин булырга тиеш. Ул бер дә гаҗәп түгел. Анда әле әби белән бабай да булырга тиеш, безнең гаиләгә менә алар җитми. Әнием исән булса, мин бик бәхетле булган булыр ием. Тагын да. Ләкин, нишлисең, язмышка каршы барып булмый. Бер дә гаҗәп әйбер дип санамыйм. Мин үзем үзем генә үстем. Ул, ул гаиләмени инде? Ул дөрес әйберме? Ул бөтенләй дөрес әйбер түгел. Үзе генә үскән Йолдыз апа бер-бер артлы балалар таба. Кыз табу уе күптәннән булса да, дүртенчесе дә малай булып туа. Шул чакта аның күңеленә, бәлки, ятимнәр йортыннан бер кыз алып, үземне дә, баланы да бәхетле итәргәдер дигән уй килә. Биш ел әзерләндем, ул менә Газиз тугач та шушы уй башка керде минем. Ул Газиз белән әле Бәби тудыру йортыннан да чыкмаган идек. Мин бала эзләп йөрдем. Инде дүртенчесе дә малай булгач, булмаганына, инде теге өмет өзелгәч име, буласына, шуннан. Илдус апа, үзегезнең бишенчесе кыз булыр дип, тагын бишенчесен алып кайтырга уйламадыгызмы? Юк, аны, бәлки, нинди дә булса гарантия булган булса, бәлки, алып та кайткан булыр идем мин, әйме, бернәрсәгә дә карамыйча. Ләкин бит. Безнең нәселдә ир малайлар нәселе безнең күп бездә хәтта минем бабам да 97 яшенә хәтле гомер иткән Миндин бабай да алар нәселдә җиде малай булганнар. Мин шуннан соң аңладым, теге табигатьтә барыбер бер нәрсә дә юктан бар гына булмый бит, анда ниндидер бәйләнеш бар. Шуңа, димәк, теге җидене тапсаң да, Малай булачак икән, диеп уйладым инде. Һәм менә шушындый юл лар теге бу ятим балалар турында сөйли башлагач инде, аннары аларны телевизорлардан күрсәтә башлагач, әнә әни кирәк тапшырулары булды бит инде, менә аларны карап, без гаилә белән карыйдыр иек аларны, анда бик матур җырлар җырлыйлар иде, теге әни не найди меня мама, где ты мама, ди, шушындыйларны, шуларны җылап-җылап карадык без башта. Иптәшем дә каршы килмәде андый нигә. Аны күп кеше шаккатып әйтә. Ничек менә ул ир хатын кыз теләргә мөмкин, хатын кыз бит ул ана, ул теге балаларга ничектер якынрак. Ә менә ничек син иреңне ризалата алдың, дип сорыйлар миннән. Мин аны алай артык ризалата. Яттым дип уйламыйм, ул үзе риза булды, чөнки ул балаларны бик ярата. Менә шушы ятим балаларны күрсәтә башласаң, ул әле бәби тудыру йортларын карый башласа, әйеме, чу-чу-чу килеп карап утыра ул аларны. Әйеме, теге бер вакытны ятим бала шул әни кирәкте, ятим бала бер кызны көтә. Чык, кызым, монда, чык, чык монда, дип утырды. Шуннан мин әйтәм, чынлап та, аның да уенда шул икән, бу адымны инде теге эшләргә вакыт җиткән икән дип уйладык инде без. Белүемчә, сез тагын бер кыз алгансыз? Бу адымга бару сезне куркытмадымы? Юк, адымга. Озак уйладыгызмы? Адымга бару куркытмады. Инде балалар белән дә утырып сөйләшкәч, алар алдыннан иткәч, хәр олы малай олылар инде, балаларның хәр бала да бәхетле булырга тиеш бит дип, авыл да бәхетле булырга тиеш бит дип, үзләре үк ниттеләр, теләк белдерделәр. Башка балаларны да алсыннар инде. Алар Алар да бер зыян эшләмәгәннәр бит инде. Нигә алар ата-анасыз булырга тиеш? Аларны бөтенесе яратырга тиеш. Безнең шикелле алар. Алар бернәрсә эшләмәгәннәр. Алар гаепле түгел алар. Аларны бөтен кешеләр яратырга тиеш. Аларны да алсыннар башка семьяларга. Үзе бер хикмәт, Ходай хикмәт инде бу. Менә күрәсең, шушы бала тугач та, миңа Ходай ул әйткәндер инде, сез, сезнеке булырга тиеш бу дип. Без хәзер, ул адашып кына йөргән, теге аз гына ялгышканнар гына, ул безнеке булырга тиеш булган, ул игезәк булырга тиеш булган дип, Хәтта күргәч тә әйтәләр әле, бигрәк ошаган ул сезгә, ул сезнеке түгелмени? Мин нәкъ сорамакчыйм, сез үзегезгә ошаган кызны эзләп йөрдегезме, сайлап алдыгызмы аны? Юк, сайламадык та. Без беренче күргән баланы алдык. Без беренче, менә миңа туган көнемнән соң, Әйтәм, булды, җитте, кыз алдына алып кайту турында уйларга кирәк дип, документлар җыя башладык. Һәм әйтәм, мин үземә 45 яшь иде ул. Һәм мин үземә бүләк ясыйм, әйтәм. Мин быел кызлап кайтам э, дип инде. Һәм аның э, теге рәсми эшләр шактый мәшәкатьле булды, аның документлар җыярга күп э, Иптәшемнең вакыты юк анда йөрергә, шулай кайсына үзем, кайсына бергәләп барып, анда табибларны үтәргә. Күп инде аның мәшәкатьләре, теге болай күреп кенә бирмиләр, билгеле, һәм дөрес тә эшлиләр. Алай да әле менә кайбер гаиләләр кире китерәләр, дип инде. Менә бу бала да Шулай ишетелде ул безгә, аны кире китергәннәр дип. Бер гаилә алган и кире биргән. Нәрсәсеннәндер курыкканнар, нәрсәдер уйлаганнардыр, белмим, уйлап җиткермәгәннәрдер. Шуннан соң безгә башта документларны биргәч тә, бу балаларны, балаларны инде уллыкка алу үзәгендә, республика үзәгендә иткәннәр иде. Кызлар чират. Кызларга чират күп, бер-ике ел көтәргә туры килер. Мин инде шунда ук әйттем, мәйтәм, минем ике ел көтәргә вакытым юк, без инде шактый олы яшьтәге кеше, миңа, мәйтәм, тиз кирәк. Шушылай дип, ны, уенын-чынын бергә әйткән идем, аннары алар мине эзләп таптылар. Ә барганда инде безгә күрсәттеләр, фотографиясен дә барып карагыз, ошамаса әйтерсең, мәйтәм, мин товар түгел бит ул, аны барып карап нитәргә. Бардык. Нигә приютка күрсәттеләр и сразу апта кайттың? Мин әйтәм, әйдә барып карыйбыз. Ә ул әйтә, ул ди, сиңа ди, тауар түгел ич барып карарга ди. Сиңа кыз кирәкме, барабыз да алабыз ди. Ә без барып алабыз диеп белән өйдән үк шулай чыгып киттек. Газизне алдык. Бүтән кеше, бүтәннәрне алмадык, Газизне алдык. Балаларга беренче июнь көнне иде ул аның. Ансы да бер теге Сөйләр өчен дә, язар өчен дә түгел, ул шулай туры килде генә. Беренче июнь көнне балаларга күчтәнәчләр алып, алмалар, конфетлар алып, приютка барабыз бит инде, э, балалар йортына барабыз, шунда барып, күреп, күрү белән шулай, э, без аны алга утыртып сөеп, шулай машинага утыртып алып та кайтып та киттек. Хәтта, э, этный, Беренче күрү белән әни диде, мин уйлыйм инде, мәйтәм, берәр ун көннән, может, берәр айдан әни дия башлар инде бу бала дип. Алар, күрәсең, көтеп торалар. Ә без хәзер дә сөйләшәбез без аның белән. Шулай йокларга яткач инде, мин сине, әни, нәкъ менә мин сине көткән идем, ди ул. Нәкъ менә сине, ди, син шушындый итеп күз алдына китердем мин сине, ди. Син иң әйбәте, дип тә, шулай кызлар бөтенләй башка төрле икән алар, дип куям инде аннары. Әдилә.
Ә син әниеңне озак эзләдеңме? Озак көттеңме? Бик көттеңме син аны? Ә син аны шундый булыр дип күз алдына китерә идеңме? Ә синең гел монда яшисең киләме? Әйе. Монда сиңа рәхәтме? Ул бала беренче күргәч тә сезгә ошадымы? Әйе.
Беренче күргәч тә ошады. Ул ябык кына, чандыр гына инде. Буе да хәзерге шикелле түгел, бездә үсте инде хәзер бер ел эчендә. Шо астан гына карап тора ул бертөрле. Ну, тормышны күргән инде, ничәдәсең ул дөньяга. Ачысын күреп өлгергән. Әйе, күреп өлгергән.
Бәлки, монсы тагы кемдер дип карагандыр, бәлки. Ләкин мин аны күрү белән, ничектер, менә хыялымда авырлы чакларда бит инде күз алдыңа китереп җөрисең, бала төшләреңә керә бит инде ул бантиклы кызлар. Менә шушыны күз алыныма китердем дә мин, алдыма утыртып сөйдем дә, Эй, кызым, мин сине ничек озак эзләдем, син монда булгансың икән, дидем дә, Кочаклап җыладым. Ә ул минем күзгә эчләрен сөртә. Бу апа нигә җылый икән инде? Теге табышка җыламыйлар бит инде. Таптык бит инде. Ул әни, дидем. Син минем әнием була, мин, син минем кызым буласыңмы? дидем. Ә ул баш селкеде. Йөри. Менә шулай.
Менә шулай очраштык, шулай кавыштык. Кешеләргә яраса әйтәм инде. Аны алган булганнар.
Нишләптер куркып китергәннәр кызны инде. Шуннан һәрбер машина килеп туктаган саен, ул аны көтеп тора торган булган, минем артымнан килделәр, минем артымнан әти, әни килде дип инде. Мин алай бала тәрбияләргә дип курыкмыйм, но менә аның өметен аклый алсам дип кенә уйлыйм, аны сүз дә юк. Үзебезнең балаларга да бәхетле итәсе килә, аны да бәхетле итәсе килә. Аерганым юк аны, нитеп, син теге дип. И күңелемдә дә андый уй юк минем. Бала булгач, ул бала. Ул бит үсә.
Ул бүген, мәсәлән, алты, киләсе елга җиде була яиме. Аннары әти-әнисенең язмышын кабатламас дип тә кем дә әйтә алмый. Андый да гарантия беркемгә дә бирелмәгән ул. Кемгә дә, хәтта безнең балаларга да андый гарантия бирелмәгән. Юк ул андый әйбер. Һәм, ничек дип әйтим, менә аны бит инде тормыш итәргә дә өйрәтергә кирәк. Ул матур бантик тагып, матур күлмәк киеп, Почмакта гына утырып тора тормый бит инде. Аны яшәргә өйрәтергә кирәк. Аны мин мәсәлән, үземнекеләр шикелле үк өйрәтәм. Үземнекеләрне ничек кайвакытта әрләп тә аласың, кайвакытта шелтәләп тә куясың, мактыйсың да. Шулай бит инде әни кеше. Хәтта иптәшләрем, иптәшләр дә күргәч, башта башка төрле уйлаган идек сезнең турыда. Күргәч, чынлап та менә үзегезнеке итәргә ярат. алгансыз икән, диделәр. Сүзләр инде күп ишетергә туры килде. Теге быел колак кына төссен. Бәлки көнләшү дә бардыр инде. Теге татар халкына ул хас әйбер. Акча биргәч алалар инде, диделәр. Инде дәүләт бит инде барыбер урыс әйтмешли поддерживать итә, ярдәм итә, ярдәменнән ташламый. Аннары соң Икенчеләре әйтте инде, сезнең менә дөньяга чыгасыгыз килә, теге телевидение төшерсен анда, язсыннар диеп. Минем җавап кесәдә түгел иде, минем аңа җавабым әзер иде, мин аның буласын, андый сүзләрнең буласын белеп тордым. Мин әйтәм, балалар йортында соңгы бала түгел, сез дә алыгыз, сезгә дә шулай ук түләрләр, шундый ук мөнәсәбәт булыр. Ләкин аның өчен бит башта Әле теге иң иркен генә түгел, күңелең иркен булу да кирәк. Ул өйгә сыя ул бала. Ә менә күңелеңә сыйдыра аласыңмы син аны? Чынлап та, менә үз балаң шикелле итеп кабул итеп буламы? Ансы аның теге җиңел әйбер түгел. Ләкин Ходай шаһит, минем аны кыерсытканым юк. Бала, үз балама күпме бирсәм, аңа да шуның хәтле үк тәлинкәгә салам. Нигә? Аңа алсам, Кыз, Адиләгә дә алам. Чөнки әле Адиләгә беренче алам. Матур күлмәкләрне бит инде минем ул хыялда йөргән. Ул базарда матур күлмәк күргән саен минем күземә яшь чыгадыр, и, мин боларны кемгә алып бирим, бирә алмыйм икән диеп. Хәзер менә ул, Аллага шөкер, андый проблема чишелде инде. Хәзер күлмәкне, иң беренче матур күлмәкне Адиләгә алабыз. Сиңа матур күлмәкләр алалармы соң? Уһу. Ә бу өстеңдәге күлмәкне кем алып бирде сиңа? Әни. Әни алып бирде?
Син үзең сайладыңмы? Уһу. Ә чәчләреңне кем үрә?
Айнур абый Газиз.
Синең бөтен нәрсәң дә бармы? Әйе.
Тагын нәрсә кирәк сиңа, балам? Тагын берәр нәрсә кирәкмиме сиңа? Юк.
Синең бөтен нәрсәң дә бар, әйме? Әйе.
Безгә менә шушы Ничек дип әйтим, асрамага бала алган гаиләләргә шушындый бер китапчык бирделәр. Ә анда мифлар һәм чынбарлыклар дигән бүлеге бар аның. Һәм анда шундый сорау бар инде, менә сез курыкмыйсызмы аның ничә елдан соң кем буласына, ни дип инде шушындый сораулар бар. Һәм анда әйткән. Әйе дигән. Теге контингент җиңел түгел, детдом балалар йортларына эләккән контингент инде алар тормышны күргән балалар, ләкин һәм аларның әгәр шушында балалар йортларында торып калсалар, бик азлары гына чын кеше булып та үсә дигән. Ләкин нәкъ менә анда торып калганнары бит. Алма агачыннан ерак тәгәрәми, дип әйтәләр, ә бу юлы инде сез үзегез алма, алма агач дигән. Мяушурлар шундый шады, димәк, ул синең яннан ерак тәгәрәми, дигән сүз. Һәм шулай була күрсен, ди ул, билгеле, өметләнеп үстергәч инде. Менә сез әйтегез, баланың бәхетле булырга хакы бар дип. Әйе.
Менә бала бәхетле була алгач, ә менә сез үзегез бәхетлеме? Беренче тапкыр эшкә баргач, миңа, Син бер ун елга яшәргәнсең, күзләреңдә синең Менә щеткалар бар. Элеккеге, менә эшкә килгән вакыттагы йолдыз син. Күр, кара әле нинди бәхетле иткән бит бу сине. Сиңа шул гына җитмәгән икән, диделәр. Сиңа сорадылармы, сеңелкәш кирәкме дип? Синнән сорадылармы? Әйе. Ә син чыннан да кирәк дидеңме, кирәкми дидеңме, нәрсә әйттең син? Мин әйттем, кирәк. Ә нигә кирәк иде ул сиңа? Посуда юарга. Ә чынлап әйтсәк?
Ну, кызлар семьяда булырга тиешләр инде. Алар матур, юмалы. Ну, әниләр шикелле инде алар. Алар әни шикелле Балалар да кирәк. Гаилә елы бит инде. Гаилә елында бөтен җирдә әнә теге шитлар элделәр, нигә, куллар куелган. Әни кулы, әти кулы, шуларның басы, әни, гаилә. Менә, әти кулы, әни кулы, монсы синеке, монсы әтинеке, бусы Газизнеке, бусы минем кул, эеме? Эйе. Без шулай сөйләшәбез инде, әни. Аңа ничектер, менә гаиләгә кереп китәр өчен дә, гаилә дигән менә бу статусны да әзрәк бит инде күтәрәләр, барыбер шул бер ел өчен, бер ел гына булса да. Аңа да, димәк, андый балаларга да җайлырак әле ул. Ул бит бездә генә түгел, гомумән бик күп алдылар бит инде республика буенча. Һәм менә шушы шәфкатьлелек елыннан соң киләсе елны гаилә елы итү, менә шушы балаларга Гаиләгә кереп китү өчен ул ниндидер бер хәтта үзенә күрә бер ярдәм дә дип уйладым. Һәм бик дөрес эшләгәннәр менә шулай нитеп күчүне. Ә менә сез хәзер бала алырга теләүчеләргә нинди киңәш бирер идегез? Иң беренче күңелеңне тыңларга кирәк. Чынлап та син бала телисең икән, ул авырлыклар, алар теге, Бала авырмый да үсми, көйсезләнми дә үсми. Ара-аралар бөтенесе онытыла, бөтенесе менә шушы матур мизгелләр кала. Алайса теге кешеләр әйтәләр, имеш, менә шул алма агачыннан ерак тәгәрәмәсме дип, биш елдан соң нәрсә була дип тә. Биш елдан соң нәрсә булганын кем белгән әле аның биш елдан соң? Син бүген менә шушы сабыйның елмаюын күреп, күңелеңдә сөенеч туа икән, миңа калса шул җитә. Балаларны бәхетле итү үзе бер бәхет. Бала бәхетле булырга тиеш. Ан, ата, анасы булырга тиеш. Аны яратырга тиеш. Әниләре яратса, бала уже бәхетле кеше.
Мгм. Ә менә син үзең бәхетле кешеме? Мин бәхетле кеше. Мгм. Минем әнием, әтием бар. Исән алар мин. Мин аларны бик яратам. Зирнабый, менә биш бала белән бит инде ул һәрвакыт өйдә. шундый шау-шу була торгандыр, шулай бит? Сезнең арыган чакларыгыз булмыймы? Аларны ачуланган чакларыгыз буламы? Алар бит инде шаярырга да тиеш, уйнарга да тиеш. Балалар бит әле яшьләр, үзләренең энергияләрен кая куярга белми торган вакытлары. Утырып торса, тоже эчең пошырый.
Алтмышка эчкәче торып торырлар, әй бит. Да-да-да.
Дөрес. Бер гаиләдә үсмәгән бит инде ир белән хатын. Каршылыклар килеп чыга менә бала тәрбияләгәндә. Ул әйтә, егетләр шундый булырга тиеш, малайлар бит безнең. Ә мин малай күрмәгән, үскәндә дә мин инде теге тәртиплерәк, шымарак, шундый булсыннар диеп уйлыйм. Ә иптәшем әйтә, алар ди, тормыш итә белергә тиеш, алар үзсүзле булырга тиеш, үзләренең сүзләре булырга тиеш дип. Сирин абый, менә өйдә биш бала булу ул нәрсә ул? Ничек ул? Бәхет.
Бәхет.
Биш баланы сез күңелгә сыя дидегез. Ләкин аларны карау өчен, әлбәттә, матди як та кирәк бит инде. Бу яктан авыр түгелме? Юк, матди яктан безнең Аллага шөкер. Чөнки бик күп гаиләләрне нәкъ менә шул куркыта. Әйе. Матди яктан безнең Аллага шөкер, иптәшем эчми, тартмый, теге юкка акча сарыф итми, ләкин тамакка ашарга, нигә, балаларны сыйларга да анысына акча кызганмыйбыз, булганга кызганмыйбыз. Аллага шөкер. Булганына шөкер итеп яшәсәң. Тота белүдән дә килә. Әгәр теге базарга барып, нәрсә күреп, шуны алып җөрсәң, менә акчасыз калып, теге запассыз яшәүне яратмыйм да. Чөнки бүген болай дөнья, ә иртәгә нәрсә була, кем белә. Хәзер бит бик күпләр кредитка, бурычка яшиләр. Юк, мин аңардан котымыча, андый әйбердән. Әйтәм ич, бүген бертөрле дөнья, иртәгә кем белә. Менә шушы, Алла сакласын, Биш балаң белән бурычың белән калсаң, сиңа кем теге кул сузарга тора? Байлыкка кызыкмыйбыз без. Ничектер менә күбрәк рухи байлыкка игътибар итәргә тырышабыз. Бу телевизор каршындагы сүз генә түгел инде, бу чынлап та шулай, безне белгән кешеләр дә шулай диләр. Хәтта дуслар да, Эй, сездә шундый рәхәт, менә сезгә килгәч ял итәбез без, диеп, килеп шулай ял итеп кенә китүчеләре дә бар бездә. Җатып кына торыйк әле, сездә, сездә шундый рәхәт бит өйдә, диеп. Ул теге байлык булсын диеп аны җөгертеп, инде тәмам хәлдән тайдырып, ул байлыкның аның ни кызыгы бар аннары. Аннары ул байлык Уртак булса гына, уртак мал гына бәхет китерә. Бергә тапсаң гына. Аннан ул байлык балаларга ул шулай ук аны теге ата малы жәл түгел дигәнне аны безнең татар халкы ул бик акыллы, ул аның кадерен белмәячәк. Чөнки үзең тапсаң, үзең эзләп тапкан, маңгай тиреңне тамдырып тапкан гына ул байлык була. Менә. Бер машинада йөрисең, әйме? Икенчесе джип булса да, ике машинада берьюлы йөреп булмый. Берсе аның гаражда тора. Ул байлык бит инде. Бер күлмәкне бриллиантлардан тегелгән булса да, шунысын кисәң, әйме? Икенчесе алтыннан ясалган булса да, ике кат өстеңә күлмәк киеп булмый. Уйлап карагыз әле үзегез дә. Бер өйдә торасың, икенчесендә торып булмый. Шул бер җитә бит инде кешегә. Булган хәтлесе генә. Артыгы нәрсәгә кирәк? Ул барыбер кала. Аппарат беркем дә алып бармый. Туган вакытта, туган вакытта баланың кулы менә теге фәлсәфәләрне яратам мин үзем. Туган бала вакытта баланың кулы менә шушындый була. Ул бөтен дөньяны йомарлап алам, менә учлап тотам мин дип кайта. Ә киткән вакытта кешенең кулы менә мондый була. Юк, каласың инде дөнья була. Берәрсе дә алып китә алмый ул. Шул үзеннән якты эз генә калдыра ала. Газета укучыларга, аеруча Сабантуй гәзитен яратучыларга Йолдыз Шәрапова исеме яхшы таныш. Быел ул Ел хатын-кызына да тәкъдим ителгән иде. Бәллүр каләм иясе, Абдулла Алиш исемендәге премия лауреаты Йолдыз Шәрапова, иң беренче чиратта, биш бала анасы һәм балалар шагыйрәсе.
Әнибезгә еш кына зоопаркка илтәм, ди. Энем риза, әйдәсең. Булмадык бик күптән, ди. Әни әйтә бер илтсәм, тиз генә алып кайтмам. Зоопарк җәнлекләренә охшаган сез бар яктан. Әтәчләр кебек сугышасыз, ду килеп өй туздырып. Хәтта кылана беләсез, маймылны да уздырып. Ә хәйләгә килгәндә төлкене дә җиңәсез. Кирләнергә дигәндә дәү мөгезле кәҗә сез. Шуңа зоопаркка илтсәм, бик тә теләп алырлар. Әле алай гынамы соң, рәхмәт әйтеп калырлар. Әни безгә шулай дия. Беләм инде, шаярта! Бездән башка нишләсен соң, ул бит безне ярата. Шаяннар, шуклар булсак та, торсак та.